oh he's maltreating me he's beating me he's killing me oh oga nedu i know the one the one wey send me message dey for yesterday abi na yesterday morning i see am wey he send me picture with two children oh wetin happen. there plenty. wetin happen. Mm. he's beating me he's beating me how you take enter the marriage how you take enter the relationship una no dey hear word. una no dey hear word the same way wey i go take dey try open una mind spiritually and religiously for this place wey una no go gree na the same way wey we dey talk about this marriage problem wey una no go still gree i no know wetin i wan talk again o in fact i if no be tombo i no wan dey handle any marriage matter again again since una no wan get sense you know say on monday one man say as he just come one man say this thing not to talk am now. i no wan talk am again my pastor good morning john. good morning sir. i greet you i beg eh yesterday pastor I, I i don't know you hear am i meet one pastor again yesterday for where uh, one small waka around my area for for lekki here na Yes, eh, sir. na so the guy come open mouth dey tell me eh nedu you see this your program i like it o but the way you people are telling people to leave marriages god hate divorce god hate divorce omo na so i tear give the guy i say sir please don be angry i no wan call the church wey the man dey go the thing don nearly push me to call am if e get how the gist go vex me i go call am

na im make me come radio this morning i say i don tire to handle man and woman issue any woman wey wan make dem kill am for marriage make e dey there because our our message full here oh my husband is killing me he is this this one he is now i say even on top this ivd and the bimbo matter people no even know wetin dey on top the matter. they don know they don know the issue we are here.

it's not good when you dey talk people dey tell people steady that if sometimes if you are tired you, can- you can just ignore them o because if you tell them people will not take the the, the real truth will not take they no go take am they no go take the real truth if marriage is not working there is violence there is problem there is uh, uh, what's it called uh, uh, pre- beating and uh, a lot of things what you need to do is don't allow somebody to brainwash you stay there will pray for you everything will work everything will work

na wetin we dey talk and worship god hmm. e clear na wetin we dey talk my oga thank you sir we go call you back thank you very much na na wetin we dey talk Uh, I gotta do somebody said something here. Mm. Uh, quickly, permit me. Mm. Uh, Deuteronomy 24, verse 1. No, mm. my soul, the entire Bible. Yes. It said, When a man had taken a wife and married her, and it come to pass that she find no favor in his eyes, because he had found some uncleanness in her, then let him write her

his wife. the bottom line there be say eh, the bottom line you see you see see you see see see see see this verse see this verse when he take a man he say if he, the man has found uncleanliness that word uncleanliness a lot of a things lot uncleanliness done that am. ochaiks read that portion of bible wey say god hate divorce read am for message version read am full because e get two other part e get another part wey dey inside mm-hmm. wey people no dey read no no no they dey jump that one read am message bible ah. malachi two verse sixteen. malachi two verse sixteen. he say so guard yourself in your spirit mm-hmm. and do not break faith with the wife of your youth mm-hmm.

The reason why God talks say he hate The reason why God say he hate am. He state am. Dem no dey talk the reason. Una no dey talk am. Na just only that word not divorce. I hate am. Only. Now talking about God hate divorce, mm. you know where God also give approve of divorce? Deuteronomy chapter what? Twenty-four. Here verse Deuteronomy, Deuteronomy chapter twenty-four. Read from verse one. Make I read am. Okay, read am. If a man marries a woman mm. and then

see no be say we dey talk our word no be we get this word at all go read deuteronomy chapter twenty-four. deuteronomy chapter twenty-four. wey e dey there e dey there e dey there e dey there. and e get e get e get one thing wey be say you know go fit take away from these two uh, verses one i read so mm. you go see say god love orderliness. order oh gbegbe gbegbe gbegbe god loves orderliness. you no go dey do any and dey use only one scripture say god dey divorce god dey divorce and you no dey even dey mm. do wetin god say make you do for inside the marriage you no go do am all you sabi old na god dey divorce god dey divorce what about the violence wey god talk say abeg read that read that part again read that part again faith with the wife of your youth read read am again no you no wan talk that one now mm. read am again he say

and yeah. do not break faith. Not so break why faith. una not dey talk the wetin we dey talk for where where wetin we would dey uh, because of the cases wey we dey get here wey we don tire on top my husband wan kill me my husband wan kill me because he's violent we go tell you comot. Exactly. give break first of all. Mm. make make people go talk to am if he talk to am una settle una go back he still do am eh. then find your way eh, like instead of you to die find separation. separation oh, first you even dey very nice oh. separation first to me eh, my own ideology hmm. a violent man e no dey change. e no dey change. na attitude and character wey dey inside you one day that thing go come back again and if you check am na dem dey sabi beg pass after they beat their wife. well well if i watch all the case for am cry dem sabi cry dem go dey cry dem sabi explain oh. forgive me you know pass one two years three uh, years uh, one thing go trigger that that seed a seed wey no dey inside the man eh water that seed tire sef e no germinate. this one this one okay somebody reply send me message say na the one pastor say na old testament you dey read the part wey e talk say

just to pass a point a, exactly. sometimes make una understand say all this man of god dem not say na god of man uh -uh. na man first e get flesh before they say of god so not wetin e dey talk not be god talk and you need to go check your bible you yourself. need to go check am yourself i go suppose eh, say Wait, uh, I appreciate the Christian of the Berean. Mm. He said because anytime Berean Christians, the Berean Christian, is anytime he preached to them, they go go back to go their find house out. go study their bible go find out that thing when you talk the next time when you go come they go start to ask her question how many of us dey ask our pastor question. how many how many of them yeah, if you stand yeah. up to ask question for church they go say you be antichrist. yes now yes, for the same way wey some people dey call me antichrist. yes because you know why. because you, you know say for bible study, study i study that's where their for bible study now you stand up begin argue with pastor. you are finished. heresy finished. heresy go come inside heresy go come inside i don go church when i ask my say pastor very intelligent question e dey talk on say make we do like this make we do like mm. this hmm. now i say sir na where e dey for bible say we must write down the kind money wey we wan give Mm. give pastor where. Mm. Yes. I say I know they do am. The Bible tell me say if I dey give with my right hand, make my left hand. Yeah, so no. I no go gather the money. I'll just drop am for everybody. Come out. He said no. Who say it like that? That shows that you are acting insubordinate you are disobedient you know say na so you tell me yes because i challenge that thing when he talk so how many of us any ad they just talk all of us go follow swallow mm, garbage in wetin dey worry us eh? collect am yes we our our belief pattern eh hmm. we need to query am seriously you see no matter how we talk mm. no matter how we talk rich no eh, people eh? go still talk on you see mental slavery mm, is a huge thing ah. this one say ogano you don't mind them a man that can slap you during courtship will beat you when you are married Over. a a bitter never will never change Mm-mm. A bitter will never change. Mm. Divorce is allowed on the ground of abuse. Now, you see this thing we una not dey understand. If everybody just dey talk im own divorce is allowed on the ground of abuse, where did they write that one also? Now law talk am. Shebi everybody dey follow Bible. Can you go all go and read Deuteronomy 24? Please, I beg you in the name of God. in the name of god wey you dey serve go read deuteronomy twenty-four make you hear wetin god talk there. and those people wey carry god hate divorce for it go read, go read malachi it. 216 mm. read malachi 216 make you see wetin he also talk God talk before he talk say hate before divorce. he talk say hate divorce mm. make una go see am now okay they do good morning people that have never witnessed domestic violence they will not understand where you are coming from

So you wey say you over love your husband, you go die, you no get anything to gain. You die go. Go. Nothing go happen. Nothing go happen. Pray. Eh, eh, Oga Nedu. Even the love una dey shout, God get reason why he send his son. Oga Nedu, good morning. People that are saying you are reading Old Testament. Now which testament tie today? all of them when they talk they talk nonsense my brother you see now wetin this person talk no be me talk so na dey talk nonsense o oh, eh, oga na do so many people don don study their bible for themselves that is the problem that's the truth they no dey study they even dey read bible they dey study bible bible bible be like bash for their hand on sunday just to show say i ah. dey go church as dem close Bam, brother. even inside the church dem no dey open am o You na see, wetin pastor dey talk I- na dem dey lis ten I- o I- the how dem go as dem drop And am the same Bible get old and new combined. They did like and they hold our am phone around. lines go soon open but i wan talk something before we even continue you see something when it comes to knowledge eh my problem with human beings i can never waka with any human being wey no get open mind Mm. Confirm. Never. Mm. You see, one of my I, one of my one of my way to become friends with somebody is if you get open mind. When you get open mind, an open mind na person when he be say go succeed for anything where he put hand inside. Mm. Because the truth is, open mind not they believe say he no finish. Uh -uh. Mm. open mind dey believe say i know but hmm. make i hear your there is still more there still more no join the one wey i know the one wey i know that's where get open mind dey dynamic sebi robos i come here before you come ochikes i dey tell robos say the genesis creation genesis book of genesis is not a book of creation na book of doing again wetin don happen before hmm. And no, I shock. Robo shock I because shock. he never heard am before. Robo come dey tell me Darwin law. I say leave Darwin law. Now wetin dem wan tell you na dem tell you but that's not the truth. Opinion dey but opinion no take away fact. Mm, mm, mm, mm. Fact na fact, opinion na opinion. Yeah. Ocha, when I begin play that video for you, your eye no open. i open to a new thing to a which- new thing which i go come go as go do research go of your study am. own whether na true some of us grow up with that mindset wey our papa put for us right from our growing up till we come age like this now if anything wan question those things eh e be like say na taboo to thank us you na there We i dey no go wan since open eh, our we mind no to dey learn query new thing. we no dey query wetin dem dey teach us We for no our dey religious query. houses we no dey query now one of my uncle sink and i go dey swallow one of my uncle one of my eh, uncle come say our tradition say as e be say as e be eh. we must do this we must do that na kwanzaa say uncle yes i agree una so all of us dey global i say hmm. but but why this thing dey like this why must we do am this way mm. you know wetin he talk mm. you know say when you ask intelligent question tradition if dem no get answer answer Eh, na so we dey do am. Na so dey do am. Na so your papa papa do am. Who you be wey go go dey call ask question. Exactly. You see them? They no wan exactly define wetin dem dey do for ages. So that means many years of conformity. Then go tell you say hey, it's our tradition. Mm. Who you see? Ma talk this tradition part. Some people feel vex for me. I don't care. the truth is some of our tradition I beg all of them where they get here you see this show for wazobia all of us where they here we they try open on our mind make we challenge on our thinking so that una go dey think for una sef one person no go stand on top somewhere dey tell you garbage garbage dey put dirty for your head some of this tradition

Oh, how how is that even possible. na one brother i don dey hide. na one brother wey get power that time as far as i'm concerned. the group of elder brothers that time. yes yes na. somebody wey get power before wey come create the law that because check am now does it make sense to you. It don't make sense. It don't make sense to I, you. I research into this stuff for this thing. Research into this thing. I research into RAM. I discover say even those when I get when I create some before, they mm. get good intention. They get good intention. na later people wey no even understand why they establish am come dey abuse am hmm. some dey even dey kill their brothers because of the. they wan marry their wife. today very very simple today we dey the house go pass some kind bill hmm. the bill go come turn to act yes why people go say no this bill we not like am we not like am e e go impoverish our people we not want am why hmm, but somebody think am abi now imagine say that person get so much power you no fit question am e go come turn to act wey people come dey live on dey go for generations so some of them that time because they get power they just talk some things wey nobody question now we dey follow till now we dey today dey follow till today some of our tradition need to be e get this tradition wey dem go change. tell dem go tell you talk say um, eh, ah no na so the tradition be when person die dem go shave your hair Hmm. Wha- how does shaving hair I take Wetin you dey balance? solve anything for person wey don die i'm sorry o no be say i dey try go against tradition Exactly. but the question one i let's just think how shaving hair of woman wey don die No, no, let me tell you something. Eh, we dey, if we not the query, I- if sorry, we oh. not dey query our tradition, eh, we remain dormant. you fit you, you know about the age of enlightenment for europe yes na e open our eye to open eye to a lot of things wey we dey see today when we dey see say we dey watch television we break away from feudalism exactly. we dey establish republic you know countries dey come together dey form social contract theory you know you get your rights i get my rights no king go just come out and say hey who be that who get that daughter when they go so come on go and bring her for me na my wife be that. and another one na matter of osu Okay. okay. Uh, yes. somebody vex with somebody before before you go here now say no our people not dey marry their people. Marry their people how who told you who tell you who tell you where the quarrel come from you know anything about the quarrel you no know you no know oga nedu this is an interesting discussion all the things you guys are saying is exactly what jehovah witness has been practicing for ages that is why people always condemn their act of preaching and teaching

ngwa New- Matthew verse 31 he say make we make we wake up and learn to read our Bible. you agree John Kennedy from Maza Maza. Matthew the message verse of Matthew Matthew Matthew Five 531. With the advice uh, uh, uh, this one say uh,

you are automatically an adulterer yourself. You can't use legal cover to mask a normal, f- a moral failure. you see Bible clear. e na we no clear understand na una am. no understand am Very clear. very clear wa wa wa again the the question of orderliness orderliness You know, comes in. anytime wey you talk anytime wey you talk orderliness e get something wey i wan break down make people understand yeah. Mm. about orderliness and anytime wey i come that orderliness come my mind mm. na man and woman mm. feminism independence na dey come my mind now adam mm. no be adam according if you go read do your research i no just dey tell you wetin dey bible mm. do your research mm. adam get two wife

human being e only male. we not the ask no. question. no no no ask question hold on there was lilith now but the way we go take create adam oh stand up now say so take create eve um, uh, lilith stand up but you know what be the problem go do I, I, I, as i talk this thing go and do your research do and do your research and lilith con dey wan overpower the guy e dey wan dey on top the guy all the time and god hates it god loves orderliness god come cast her out as a demon comot now for orderliness to maintain god did not create her from the scratch again He come create her from inside you

when jesus christ dey twelve years come dey mm. talk for where scholars dey mm. so all of them look and say which kind small boy be this wey he dey talk they some tell kind us wetin strange things wey we no even for understand. this age. so sometimes when you hear wetin maybe you no know e go sound funny for your ear but if you be the person wey get debt you go go back go start to study you know, ask say, the holy eh, spirit okay. to teach you. you know say if you open up your mind again open mind o oh, to learn eh better spirit of wisdom go enter you. Mm-hmm. Of you course, no, of course, inspired. of course. You go the Bible says, "Seek and you, you shall find." You shall find. You go even dey talk and waiting you original waiting, no waiting, no. Waiting, waiting. We want tell all of una. Not be say we just want come scatter table. No. Um, we dey try make una understand. Say, open your mind. Stimulate your mind. Stimulate your mind. Not let person um, uh, keep you for one corner mm. because of what he tell you, uh, because of the truth wey he read for you. no you fit come here now i see this thing they write am good morning i come and read good morning or chance go come go see ah this person write am good morning everybody get high intake the interpret it but e no mm. take away from the fact say the thing na good morning exactly mm. it doesn't take away the fact mm. no let person interpret something the way wey e go benefit am for you mm. no no no let am happen where adam get no okay leave that is it that adam own forget am eh, all those kind forget am no vex e too deep e too deep for you no vex e too deep for you no vex just take am say i no talk am eh take am say i no talk am this one say mm. where adam forget now i tell you take am say i no talk am leave am eh no vex to eh, to to to come change wetin somebody don grow up with. e hard o no e don e don read like eh, so so leave am leave am side talk am. the bible wey dem don give us. Eh, anything wey make you wan question well, that uh, that that things forget it say there are lost verses of that bible wey big reach the bible. exactly wey even big pass. Uh, uh, wey big pass. pass the pope hold hold hold the complete one